Jo 356 Deeg. Mir si vläit net op den Dag genau, well mer hu missen en Datum fannen, wou deem entsprécht, wou mer gesot hunn, okay, dat do ass elo eise Gebuertsdag, wat, mee et ass an deem Zäitraffer. Also u sech, u sech si mer schonn, wann ech elo kucken, elo wou mer haut grad ophuelen, dat ass elo e puer, e puer Woche virum Release, ass et am Fong schonn de Gebuertsdag. Vun dohier hu mer geduecht. Jo, dat war, dat war esou, wou mer scho. Also schon déif dra waren am plangen wou mer schon Material kaaf hun, also virun engem Joer elo, do hate mer schon d'Saachen zesummen an hun se lues geplangt fir fir déi éischt opzehuelen mengen ech. Jo
an sou munches ass geschitt he. Et ass vill geschitt, jo et ass vill geschitt. Vill Connections, vill nei Saachen. Natierlech na iwwerdriwwe vill Musek entdeckt an deem enge Joer. Ech Ja, mengen, äh, ja. ech schwätze fir eis zwee, wann ech soen, mir waren selten esou musekaktiv, obwuel mer jo schonn net onaktiv sinn, war dat do awer eng gutt Schulung, äh, fir an Ja, Fluss dat eranzekommen.
ass wouer, jo. Mir hu wierklech nach méi, nach méi gesicht wéi normal, fir och esou vill wéi méiglech, ähm, Ofwiesslung ze kréien, och an de Ja. Podcast, äh, fir net elo nëmmen, äh, keng Ahnung, Soll emmer net nëmme Black Metal oder Death Metal dran ze setzen, mee vun allem iergend eppes nach. Mer hu mer vill gelauschtert an jo, dat wollt mer och dann hei erabréngen. Absolut.
An elo hu mer eis geduet, ok, komm mir diskutéiere mol iwwert d'Geschéinisser, wat an deem Joer esou geschitt ass an, keng Ahnung, ech stellen einfach mol esou eng Fro, du, wéi, wéi hues du dann, elo kënne mer et jo einfach soen, wéi hues du den Ufank empfonnt, dat, dat sech do mat deem Organiséieren, Ech menge mir zwee, mir schaffe jo wierklech, ech wëll net soen regelméisseg, mee wa mer, wa mer et maachen, okay, da si mer honnert Prozent dobäi. Mee et ass awer eng gewëssen Upassung, fir wann s de esou, okay, dat do ass jo awer elo en Hobby, wou e bëssen Zäit anhëlt, sou, okay, wéi kréien ech dat a mäin Schedule eran? Dat ass jo awer elo näischt, wat s de esou a fënnef, zwou Minutte gemeet hues. Jo, jo, dat dat war net onbedéngt einfach. Bon, am ech muss soen, am Ufank hues du, meng ech, 80 Prozent vun der Aarbecht gemaach gehat an ech hat réischt no an no hunn ech dann och ugefaangen, d'Episoden ze schneiden an e puer Posts ze maachen an elo mëttlerweil maache mer et esou plus minus fifty fifty, kann ee soen, Jo, jo, et géif war ech soen. War, ech sinn, ech mengen du kenns mech och gutt genuch, ech sinn gären e Workaholic, dat, dat, zemools wann et dann eppes ass wat eppes heet, ech gi guer net gär schaffen, dat ass kloer, mee, mee Saache wou, Saache wou s de da, wou s de weess ok, dat do ass voll Menges, dann kann ech mech do dran wierklech ganz einfach verléieren. Wat natierlech och, wat ech weess, wat bei mir en extreme Problem ass, ech kann, ech sinn an deem Fall och e Control Freak, Ganz gären, wéi mer wéi mer och gesinn hunn dëst Joer, an also mir zwee, dir hutt näischt dovu matkritt, mee mir hate genuch hannert erëm, hannert de Riddoen ass genuch geschitt. Jo, jo, war trotz, ech schaffe schonn extrem verschidden, muss een trotzdem soen. Jo, absolut. Du bass, du, absolut. du versetzt dech immens déif dranner. Ech man dat och, awer ech man dann esou d'Aarbecht. Alles op ee Coup, op engem Dag maan ech d'Aarbecht vun zwou Wochen an da maan ech rem en halwen Mount laang näischt, dann maan ech esou bäiläufeg eppes. Jo, ech hunn nach ëmmer esou geschafft muss ech soen an ech mengen mir sinn do e bëssen liicht war elo kee Sträit ginn, mee mir sinn elo liicht bëssen unenee geroden, respektiv mir e bëssen gesackt, een vun een deem aneren senger Aarbechtsaart a Weis. An ech menge mir hunn dat awer elo mëttlerweil erëm verstanen, wéi deen anere schafft an dat och akzeptéiert, ne? Jo, ech denken, wat eis allen zwee bewosst ginn ass, ass einfach och, Et ass e Projet, hannert deem Projet stinn natierlech zwee extrem wichteg Frëndschaften, wou méi wäert sinn, wéi iergendeppes, wat mer hei maachen. Dat muss emol einfach esou gesot ginn. An jo, do si mer dann effektiv och op dee Punkt komm an hu gesot, Okay, wéi solle mer dat hei maachen, ouni datt mer eis net méi kënne gesinn? Am Sënn vun sech wierklech aus de Féiss goen, gewollt aus de Féiss goen. An dat muss ech soen, hu mer besser hikritt, wéi ech geduet hunn, well ech sinn en extreme Pessimist, muss ech ganz éierlech soen. Dat hutt Der vläicht och scho matkritt, well ech sinn net dee gréissten Optimist. Mee bon, dat ass jo nach elo net esou wichteg. Ech sinn dat och net, mee ech loossen d'Saachen einfach op mech duerkommen. Jo, du hues da méi esou e Flow.
Jo, okay, wann esou ass, dann ass et esou. Genau. Ech hunn do extrem Problemer mat. ech, ech muss wann, wann geht da geht et wann net geht da geht net das meng ja. Weis, ja, ja, ja, ja, ja. ja mir du das wie du sees mir, mir schaffe grund verschieden an effektiv um, um ufang äh, dat war auch ich meng schmenge mal net dass me gedanken darüber gemäht hun we de immer dat op äh, we mecht wat mir einfach gesot okay wir machen dat lo An, ja, ähm, wie, wie gesagt Zukunft die war aus wie geht weiter an he an do ja ich mein hat man auch ganz im Ufang so Ech well net sou verschidde Visiounen, mee du du. Bësse wahrscheinlech schonn. Also et war et war verschidden Aspekter wou wou opgefall sinn, sou ok de Pit de Pit wëll éischter dat maachen oder ok wou wëll de Gilles hin. Mee am Endeffekt wa mer elo reralt zeréckkucke kann kann ee wierklech soen, sou ok mir hunn e Mëttelwee fonnt an do schaffe mer elo drop hin. Nach zumindestens esou laang wéi der eis wëllt nolauschteren selbstverständlech. Dat an och zumindest wéi laang et fir eis funktionéiert, dat muss ech awer och soen. Wéi gesot, am Moment funktionéiert et wonnerbar, ech gesi guer kee Problem mat eiser Aarbechtsaart a Weis de Moment. Mee jo, et weess een ni wat kënnt, et weess een ni wat d'Zukunft bréngt. Mee esou laang et geet probéiere mer dat heiten. weider ze maachen. Ja, ja, ja.
Mee ähm, vun enke kurz op den duerfen Ufang zeréck ze kommen, wéi ech ja, ja. geschwat. Ähm, Min ass jo net ganz vill Gedanke gemet, ähm, wéi genau a wat wou a wéi nie. Wei jo just oh, mir wëllen iwwer déi Theme schwätzen, op hunn mar elo scho total aner Themen äh, hunn fir Nalo Echen mod en dëst Joer An d'nächst Joer wäerte vläicht nach, wie weess, aner Saachen derbäi kommen. Esou wäit am Viraus wëlle mer och net méi elo kucken, well mer eis permanent erëm zesummesëtzen a soen, ok, komm mer maachen dat fir d'éischt. Dat ass wierklech e laangen an, ech wëll net soen ustrengenden, awer en challenging Process. Du wëlls jo awer à jour sinn. Ech mengen, et bréngt och näischt, wa mir elo e Post maache vun eppes, wat virun. 20 Joer geschitt ass a virun enger Woch, oder virun e puer Deeg genau, ass iergendeppes Wichteges an der Metal-Zeen geschitt. An dat ass schonn e bësse méi challenging, dass een do probéiert à jour ze bleiwen an to the point, weess de. Jo, jo, jo, jo. Um Ufank hu mer e bëssen do gelappt, muss ech ganz éierlech soen. War einfach esou, ah jo, ah mir hunn dee vergiess, ah deen do ass. Leider sinn jo och ganz, ganz vill Leit verstuerwen alt erëm dëst Joer, gell, oder Gebuertsdeeg, esou Quatsch.
Ja, mir kann och net un alles denken. Dat kann also een, deen dat wierklech professionell mécht, wéi, wéi keng Ahnung, Metal Injection oder, oder Loudwire, gell, déi, déi kënnen dat maachen, do schaffen e Koup Leit drun, gell, mee mir hu lo keng, keng Lëscht mat Datumen vu, vu Verstuerwenen oder vu Gebuertsdeeg an, mä dat fänkt och net un. Ech meng, mir wëllen et jo och eben e bëssen, e bëssen esou kleng halen an esou wéi mir eben och funktionéieren, et an deem Stil halen. Jo,
jo, mir wëllen et kleng halen an awer musse mer awer allen zwee gestoen, dass lo iwwert dat Joer ass déi Community, kann ee scho bal soen, déi Kaméidi-Nerds dobaussen, ne, dat si jo awer lo schonn eng, eng gewësse Zuel ginn. Ech mengen, ech verloosse mech natierlech net gären op Zuelen, ob et lo Instagram oder Facebook ass oder soss iergend ee Social Media oder Youtube, wou mer jo och bäikomm sinn. Nach net all sou laang hier. Mä et sinn awer e puer Leit, gell? An d'Reaktiounen, och wann et elo net engem, wéi s du selwer gesot hues, engem grousse Metal-Magazine oder soss engem Podcast, wou iwwer Metal mécht, en internationalen, natierlech komme mir net mat den Zuelen drun, dat wëlle mir jo och net. Mir wëllen jo nach einfach Ma dat war eis jo vun Ufank u bewosst, dass mer, dass mer wëllen déi Zeen haaptsächlech repräsentéieren an an eiser, an eisen Nischen, wou mer kënne Saachen afëllen, wat eis, wat mir gären hunn, da maache mer et eran. An och op Lëtzebuerg wëlle bleiwen. Also zumindest fir d'Podcast, do hu mer eis jo definitiv.
D'Podcast an eis och op d'Lëtzebuerg Zeen e bësse wëlle konzentréieren. Jo, jo, natierlech. Ech mengen, Dir wësst dat och dobaussen. Zu Lëtzebuerg ass net, dass all Woch, all Woch e Metal-Album erauskënnt. Dofir, mir, mir halen definitiv en A op déi lëtzebuergesch Zeen, besser wéi mer et virdru gemeet hunn. Esou gutt wéi et geet, jo.
Dat ass scho mol kloer.
A mir hate jo och mat, mat e puer lëtzebuergesche Bands dëst Joer schonn ze dinn, ne, wou mer, wou mer ganz houfreg drop waren, fir mat deenen eppes ze maachen. Mir haten. Den éischte war Asator, mengen ech, wou mer, wou mer en Interview gemeet hunn mat, mat dem, genau. Äh, mam Ben. An, äh, ach, hun schon Numm vergiess. Sorry, wann du mer nun einfach schon vergiess. Ech hun et äh, vergiess. Ja, dat ass scho laang hier. Das, also, ja, das ja. Geschickt, wie gesot.
An mir hatten, mir hatten Skart, äh, de Yogi an de Jan waren do. Mer hate mei de Pediche, dat war och eng ganz eng ganz skurril Episod ginn. Ja, ja, Ken wollt en Podcast maachen an dat, dat war herrlech. ah, ja. ja vill vill wéi gesot, villes ass ass leider a geet och warscheinlech net méi dëst Joer eran. Ech ginn do direkt och e Shoutout un Ferradur a Mind Patrol. Ech weess, datt et der waart a mir hunn iech net vergiess. Dat wäert och nach eng Kéier gemeet ginn. Genau.
An mir hunn der nach e puer, well fir se elo all opzezielen, sinn der vill. Op jidde Fall, do kënnt nach eng Schëpp, eng Schëppchen no, dat kann een definitiv soen. Wat, wat, ähm, wann ee lo jo iwwert eis Episode kuckt, mir hunn jo awer elo eng jett scho gemeet, dat sinn der schonn iwwer 20 Stéck, mengen ech. Jo, Schon och ja, net ech weess net, gezielt. wivill genau, ja, ech weess och net, wivill genau, awer jo, wann ee se sou ukuckt, kann een awer sou mat, äh, jo, tësch, tëschent 30 a 50 Nolauschterer rechnen, ne, ongeféier. Plus minus, jo. Jo, jo, et ass esou de Standard. Et kann ee soen, datt d'Interview-Episoden, déi haten natierlech ëmmer e bësse méi Erfolleg gehat, ne? Jo. Awer och, och anerer, wou mer elo net geduecht haten, ne? Jo, absolut.
Wou jo och nach hoffentlech deemnächst Saache vun deenen nokommen. Ech mengen eise, soe mer einfach, eise beschte Post Posts, mer maache jo net nëmme Posts, dass mer Episoden hunn, mee mir hu jo do sou eng sou e Rhythmus dragefouert, dass mer dräi mol d'Woch iech eppes an d'Ouere schmäissen, plus eng Episodchen oder dann eisen eise Subterra Musica, wou fannen ech awer och mëttlerweil extrem wichteg ass, och och fir eis, et gëtt eis d'Méiglechkeet eis e bësse schrëftlech an esou ze developpéieren och an erëm bësse méi Privat ze schreiwen sech me sou op et lo richteg ass dat dat maach du hinnen gestalt sinn nee. Dat ass och interessant also mech dat mech mir zwar och Spaass ech bis ëmmer soen ech mech mir e bëssen zesumme rappe fir ze maachen a wann ech et bis maachen da mech dat wor ëmmer ech wie Spaass ja du bass bass voll dran schreiwen ja ja ja scho bal wéi.
E bessert Léieren.
Si en Ofsatz schreiwen. En Ofsatz schreiwe vun eppes, wat dech interesséiert. Jo, an net en Ofsatz iwwer d'Liewe vun engem Pingpongball. Nee, war et net esou eppes? Jo, ech mengen, dat war eng Strof, ne? Jo, jo, iergendwéi esou e Quatsch. Retenue, dat ass jo dat faméist Wuert gewiescht, wou mer all scho sutzen. Jo, dat war ee gewëssene Post, mengen ech, wou Mëtt, jo Mëtt, also dat muss elo Mee, ech mengen et war Mee oder Abrëll, iergendwou dorëmmer hat de, hat ech e Post gemeet iwwer eng spuenesch Band an deen, dat war meng ech dee beschte Post, wann een dat esou ka soen, deen huet iwwer 200, 70 Likes kritt. Fir eis ass dat net grad näischt. An mat deene Jonge wäerte mer och eventuell an nächster Zukunft nach eppes däichselen. Vläit ass et och schonn dobaussen, ech weess et nach net. Wéi gesot, dat si sou Gerüchter, déi ech elo hei esou erausgeheien. Steet nach alles, steet nach alles an de Stären. Mee do sinn, do sinn Diskussiounen am Gaangen a mol kucken. Jo, schonn net och cool fonnt, datt verschidden, also elo schwätze elo vun internationale Bands, datt déi op eis Posts reagéiert hunn, geliked hunn, deen Owee och kommentéiert hunn. Dat hunn ech wierklech cool fonnt, well dat gëtt engem awer och esou eng gewësse Motivatioun, dat Ganzt weider ze maachen. Jo, jo, absolut.
Ech mengen, ech ka mech erënneren, ech mengen deen éischte Post, wou ee geliked huet, dat war, dat war däi Post vun Gaera.

Kucken an Kaméidi followen, dat wär mer bëssen wurscht, muss ech ganz éierlech soen. Mee natierlech, wann dat dann Helden vun eis sinn, wou mir wierklech appréciéieren, dann da motivéiert dech dat jo natierlech just méi fir an déi Richtung ze goen. Dat ass natierlech och en Aspekt, wou mer probéieren an deenen nächste Méint a vläicht d'nächst Joer bëssen méi. Aus, ech wëll net soen aus dem Ländchen ze goen, mä fir aner Bands international mol unzeschreiwen an ze kucke wat se gewëllt si mat eis ze maachen. Op engem natierlech onprofessionellen Niveau, esou wéi mir sinn. Natierlech.
Mee vue que dass mer scho bei onprofessionell sinn, fënns du, fënns du dass mir eis, well ech kann dat schlecht jugéieren an ech mengen du kanns et och schlecht jugéieren, wann s de elo déi éischt Episod sou dech zeréckdenks, sou, ech mengen déi éischt dat war jo Awer zimlech bizar, also et war e komescht Gefill fir dat emol iwwerhaapt esou opzehuelen. Mir hu guer keng Erfarung domat eis eege Stëmmen ze héiere, gell? Jo, jo, jo. Oder am Replay dann d'Episoden ze schneiden, dat war jo schonn zimlech lusch. Fënns du dass mäis awer a gebessert ass? Vläit elo, ech wëll net soen ass d'office esou, mä hunn eis definitiv weider beweegt an an eng besser Richtung gaangen. Mee fënns de, dass mer punkto Qualitéit a punkto wéi mer mat den Diskussiounen ëmginn, e bësse méi labber gi sinn? Jo, dat op alle Fall. Jo.
Jo, a da kann ech awer definitiv soen, wann ech elo al Episoden lauschteren, wann s de elo déi éischt dräi, véier Episode vun eis lauschters, an du lauschters elo déi lescht, och wann et elo just e Joer ass, gell, da ass awer schonn en Ënnerschied dozwëschent, gell, d'Aart a Weis, wéi mer schwätzen, mir ginn och méi, méi. Ech wëll net sou fléissend, well mir vertuddelen eis nach ëmmer heiansdo, gell? Dat gehéiert dozou. An, jo, dat gehéiert, ech mengen, ech mengen, et gëtt kee Podcast, wou net vertuddelt gëtt, gell? An ech mengen, et ginn och bekannt Podcasts op dëser Welt, déi heiansdo nach méi schrecklech Vertuddeler hunn wéi mir zum Beispill. Mir probéieren nach ëmmer villes erauszeschneiden, mä ech fanne mir schwätzen awer vill méi oppen, géif ech et elo emol nennen, a manner. ah ech wëll net soe manner ängschtlech, dat ass e bëssen dat falscht Wuert, einfach méi, mat e bësse méi Selbstvertrauen, dat géif vläicht passen. Jo, ech mengen do ginn ech der Recht. Ech hu wéini nach e Podcast gelauschtert wou gesch-, also dat kanns de definitiv soen, deen ass geschnidden, do war alles propper an jo, et gi Leit déi dat wierklech gären hunn an déi gären eng, eng, eng fléissend an eng. wéi soll ech soen, eng grondleeënd Struktur hunn, mee déi hu mir net. Ganz einfach. Nee. Mir hunn déi net. Mir wëllen déi och net, well soss ass et fir eis langweileg an fir déi wou eis followen, ech mengen déi sinn, mir mir krute jo méi wéi eng Kéier gesot, ah äre System ass ass ass mega, et ass net esou steif, dat hu mer méi wéi eng eemol héieren, zemools dann an eisen Interviewen esou, dass dass vill méi laid back, dass vill méi relax an. Mä mir probéieren einfach esou eriwwer ze kommen, wéi mir a Wierklechkeet sinn, faul, faul an domm a vill dommt Geschwätz a sech a Saache verléieren an esou weider. Ech mengen, dat gehéiert einfach dozou an mécht och, et mécht d'Saach fir eis och méi interessant, gell? Absolut, absolut.
A jo, wéi gesot, et steet nach vill op. Wann een elo kuckt, aner Saachen, wou mer gemeet hunn, wou. net esou flott waren. Ech menge mir hunn dat ugeschwat, datt mer do e bëssen unenee gerode sinn, war jo soi-disant esou bedéngt. Natierlech, du muss hei, du decidéiers zesummen e Projet ze maachen, du kënns mat engem Numm op, du gees da Material kafen, ech wëll net soen, et hänkt eng gewësse Responsabilitéit do, wéi zum Beispill bei enger Band, wou dann. Ok mir schreiwe Musek, mir mir tréide live op, vläit kréie mir iergendwann enk ee Plattevertrag oder wat weess ech. Mä hei ass du se esou, ok. Mir wossten awer och allen zwee esou, ok wa mer et net maachen, ass net schlëmm. An ech denken, datt dat och vläit ee vun deene Grënn ass, wisou mer vläicht esou, ech wëll net soe schnell, awer datt mer esou unenee gerode sinn, well well mer esou ënnerschiddlech Point de vuen ee Momentchen haten.
Jo, jo.
A wat och net einfach, wat och net einfach ass. Ech menge wéi wëlls de dat, ech menge mir schaffen allen zwee niewebäi, dat ass dat, jo, dat ass dat. An mir hunn, mir hunn och dann net ëmmer Loscht an Zäit fir dann och dee Moment wou de Problem ass driwwer ze diskutéieren. Dat gëtt dann, ah, ah dat ass ok, dat geet schonn. Jo, jo. Mee dat ass, dat ass awer e gewëssent Commitment, ech mengen dat ass wéi e Bestietnis, gell? Jo, an du hues och nach en, en, jo, jo, ech weess, ech weess datt mir esou, esou gutt wéi hallef bestuet sinn.

Du wolls de Podcast immens weit bréngen. Du has vill en vue gehat, wéi s de mer ëmmer gesot hues. An ech hu mer am Kapp ëmmer geduecht, Hm, ech weess net, ob dat esou klappt oder ob dat esou geet, wéi hien sech dat virstellt. Gell? A fir mech war et ëmmer e bësse méi eng Aart Hobby. En Hobby vun niewelaanscht, wat mer awer Spaass mécht, wat ech gär maachen. Awer ech wollt elo och net mäi ganzt Commitment, mäi ganzt Privatliewen dranhänken. Jo, jo do ginn ech der Recht. Also ech ech hunn bei villes wat ech wat ech maan elo niewebäi d'Aarbecht guer net dat
Mat d'Aarbecht mëss de hei well hei kënnt an voilà Jo, voilà, jo. de Recht.
Mee jo, wa wann gewéinlech wann ech eppes maan, dann hunn ech d'Tendenz effektiv extrem wäit ze kucken an ok Wéi wäit kanns de dat do bréngen? Heiansdo geet et, heiansdo geet et net. Ech soen der och elo, ech menge mir hunn driwwer geschwat schonn virun Éiwegkeeten esou, wann ech dat doten eleng gemeet hätt, kéint ech mer virstellen, datt dat gaange wier. Mee ech weess awer och, datt et bis e gewëssene Punkt gaange wier an da wär ech esou, okay, what the fuck, ech packen dat do net. Ja, ja, dat, ja, ja. Dat gëtt mir leider ëmmer réischt da bewosst, wann s de am gaange bass et ze man. Also sou sou sou sinn ech, ech lafen do heiansdo gäre bäi, bei ville Saachen. Ähm, äh, keng Ahnung, ech, äh, mir hunn allen zwee, ech wëll net soen eng eng eng eng Mass un un un Hobbyen. Ech soen net, datt et net machbar ass mat deem Podcast hei nach weider ze kommen, mee datt effektiv déi Nee, Illusioune wou ech natierlech mer am net. Ufank gemeet hunn, Déi déi iwwerdriwwen Point de Vue'en fir ee klenge lëtzebuergesche Podcast esou wäit ze bréngen wéi ech mer dat virgestallt hunn, muss ech elo ganz éierlech gesot hunn, ok dat dat geet guer net, dat ass dat ass net, ech wëll net soen, dass et net méiglech ass, mee d'Demande ass einfach net do an an dat ass dat ass eppes wat ech mer an deene leschte puer Méint och méi wéi eng Kéier hu missen antriichteren, well ech halt d'Tendenz hunn ëmmer erëm. nei Saachen an unzefänken. Ech hunn, ech hunn, dat huet zwar elo näischt mat Kaméidi ze dinn, ech hu mat engem, mat engem Ex-Aarbechtskolleeg, mat deem ech mech och ganz gutt verstinn, hate mer eng Idee fir en zweete Podcast unzefänken. Mir hunn do och scho Saache gemeet an opgeholl an ech soen der esou, dono wéi d'Episode bis dobanne waren, also, So, ok, gell, ech, ech weess guer net, wéini dass ech lo nach Zäit hunn, fir déi aner Saachen ze maachen, wou ech och gär maachen, gell. Et gëtt ëmmer, oder fir méi mir gëtt et ganz, ganz oft réischt dono bewosst, so, ok, dat do ass vläit lo awer e bësse vill.
Mir haten eis och am Ufank, mir hunn dat einfach ugefaangen, mir haten eis elo net grouss Gedanke gemaach, mir waren einfach erblann eragaangen, gell. Jo, dat muss de schonn soen, ja.
An obwuel mer elo schonn säit 20 Joer Kollege sinn an eis gutt kennen, och schonn zesummen déck vill gemaach hunn, hu mer awer nach ni wierklech un esou engem Projet geschafft gehat zesummen wéi dat heiten. An da gesäis de awer trotzdeem, léiers de déi aner Persounen nach aneschters kennen. Jo, du weess herno wierklech wéi se tickt, dat kanns de scho zumindestens op deem professionellen Niveau her. An jo, ech mengen déi Hobbye wou mer virdru gedeelt hunn, wat war dat? Playstation.
Musek souwisou, awer jo och Videospillen an iwwer Filmer. Mir kënnen iwwer villes diskutéieren, iwwer Gott an d'Welt an hei an do. Ech mengen, mir hunn vill Interessen, déi sech gläichen. Dat stëmmt. Dat ass jo, wéi s du grad gesot hues, doduerch, datt s de kee Projet hues, deen dat Ganzt géing fuerderen. Voilà. Kënnst jo ni zu deem, zu deem Entschloss oder zu der Feststellung, dass okay, dat do geet elo awer net esou, wéi ech mer dat geduet hunn, well déi Persoun halt awer, ech wëll net soen, awer net esou ass, wéi ech mer d'virgestallt hunn, well dat wëll ech elo hei definitiv net soen. Dat ass just, okay, ech hunn nach ni mam Pit geschafft an de Pit huet nach ni mam mir geschafft. Net esou, ne. An net esou. An elo ass et esou, okay, gutt, dat ass awer e bësse méi Aarbecht an Opwand wéi mer eis geduet hunn an jo mee mir sinn nach ëmmer do, also dat muss een och soen, mee mir hunn et iwwerlieft dat éischt Joer an mir wëllen definitiv weidermaachen an iech weider köstlich Dommeten ëm d'Ouere geheien. Voilà, mir hunn och all déi Saachen, déi elo momentan lafen, wéi, wat maache mer alles? Mir maachen nach ëmmer eis Genre-Episoden. Absolut näischt, faulen. Absolut näischt.
Nee, eis Genre-Episoden wollt mer nach e bësse weidermaachen. Mir hu lo e bëssen, kann een soen, datt mer déi grouss Haaptgenren vum Metal duerchgeholl hunn. Mir ginn elo nach e bësse méi an déi kleng. Spezifesch gesinn, jo. Voilà, jo, an och. Mir hate jo elo schonn Lëtzebuerg geholl gehat als Land, mir hate Japan duerchgehal als Land, an déi Richtung wollt mer nach e bësse weidergoen, datt mer esou verschidde Länner eeben uginn, iwwer déi mer wollte kulturell an iwwer d'Musikszeen schwätzen an och eis Uncovered Episoden wollte mer weidermaachen, och ganz wichteg.
Ech denken och net, obwuel mir um Ufank gesot hunn, jo, Genre-Episoden wäert den Haaptrenner ginn. Net onbedéngt, ne. A mir hunn awer och, wéi s du grad och wéi du gesot hues, esou déi Haaptgenren, do passe schonn esou vill Genren ënnendrënner, fir elo sechs Episoden ze maachen iwwer Black Metal oder iwwer, ech weess net, Post, Post-Gaze an dann Shoegaze an dann Black Gaze, esou, dat ass awer alles iergendwéi liéiert. Ech menge wéi laang kanns de doriwwer schwätze, gell? Mee ech denken déi Uncovered-Saachen. A virun allem d'Länner, ech denken, dat wäert, ech wëll net soen d'nächst Joer dominéieren, well mir wësse jo och net, wat nach eventuell machbar ass, mee et ass zumindest, gëtt, gëtt d'Lännerepisode gëtt eis zum Beispill och dann e gewëssenen Abléck an, an dat Kulturellt, wat mer jo an der japanescher Episode probéiert hunn, sou gutt et geet eriwwerzebréngen op engem normalen Niveau, ouni do ze vill an d'Detailer ze goen. Genau.
Wat, do muss ech soen, do freeën ech mech op e puer Länner. Mir hunn zwar elo nach net genau gekuckt, wat fir eng Länner datt mer fir d'nächst maachen, mee ech hunn do e puer Kandidaten, wou ech elo des Lescht ganz schlau mech gemeet hunn, wat dann do esou leeft. An de Moment ass jo leider och den Noen Osten leider e grousse Begrëff. An, bon, iwwer Politik brauche mer hei net ze schwätzen, jiddereen huet do seng Meenung, mee leider sinn do och vill vill Bands, net nëmmen Afghanistan, mee och Israel an dee ganzen Déngen, do si ganz vill Bands, déi ënnert där Situatioun an deem deem Schema an deem Cliché leiden. An do do sinn ech wierklech gespaant op op esou Länner, well do gëtt et méi ze ze entdecken un u Metal, wéi wéi sou muncher mengt, gell? Ja, dat ass wouer. Jo. Do geséit der, et kënnt nach sou engeges op iech duer. Mir wäerten zwëschenduerch och nach ëmmer random Episoden maachen, wou eis eebe grad en Thema agefall ass, mol geduecht hunn, uh jo, dat do kéint passen, dat do kéint vläicht, och wann et elo net onbedéngt d'Leit interesséiert, eis interesséiert et a mir wëllen dann dee Moment driwwer schwätzen a vläicht gefält et de Läit dann och dat dee Moment. Ech géing soen, jo, dat ass eng gutt Strategie. obwohl mer keng hun das eng das en unhaltspunkt mir können als unhaltspunkt bezeichnen äh, der werd äh, der werd äh, das dir nach a puer episoden zu gut äh, zu gut kreen zum beispiel de metalalbe vum joer weil dëst jo ass och net grad wéineg erauskomm iwwer dat schwätzen mussen ja. Pflichtprogramm. Villes kënnt nach eraus, wann Der dat heiten héiert. Vill Guddes, vläicht och vill Schlechtes, mee iwwer déi wëlle mer net schwätzen, well ech mengen, dat ka jidderee fir sech maachen. Jo, mir maache keng Worst Episodes, mir lauschteren nëmme gutt Saachen, mir maachen nëmmen eng Best. Mir hu Goût, mir hunn Taste. Déi schlecht Saache loosse mir direkt op der Säit. Voilà.
Jo, also et gëtt nach vill ze maachen an ech denken, dat War et u sech och schonn fir des Birthdays, Birthday Girls, Birthday, Birthday, dat ass schéinen Dag, dat ass warscheinlech kee Feierdag an Indien, oder ebe grad dach, awer bei mir am Gaart, bei dir am Gaart, Barbecue. Ja mit mir genug vun dem vun dem Quatsch an dem Kabes. Genug gegrillt, genug gebarbecued, de Summer geet zu Enn an Et mir- war fre Summer.
Ja okay, ech hunn gutt gemengt. Den Mi-temps luxembourgeois geet op en Enn an d'Reen-Saison kënnt halt zeréck, oder war se jeemools fort? Oh ja, la. Mir loossen iech op jiddefalls elo, well mir hunn elo genuch geschwat, A mir soen nach eng Kéier Merci fir d'Nolauschteren an Der héiert nach genuch vun eis an dësem Joer. An da géing ech soen, da war et dat alt erëm nees vun eis hei bei Kaméidi. An nach eng Kéier Happy Birthday un eis a An bis Applaus geschwënn, un Iech.
mengen ech elo. Jo, an Applaus un Iech natierlech, ouni Iech wär et net A méiglech. Merci, grousse Merci un Iech alleguer och souwisou. Abso-fucking-lutely an. An dann, jo, wéi gesot, héiere mer eis déi nächst Kéier bei Kaméidi. Bis deemnächst.